Mela, il-Bayern Munich jirbħu tnej bxejn l-aħħar logħba tal- Grupp C, Bayern Munich 2, Inter xejn, personalment għalija dina ma kienet xejn inqas minn, anzi xejn iżjed, minn logħba ta' ħbiberija, l-Inter illi kienu ċerti diġà mit-tieni post, il-Bayern Munich ġa ċerti li rebħu l-grupp, mhux se noqgħod nitlef ħafna ħin tan-nies illum, fil-fatt paġell hemm u s-se nagħmel, tant illi speċi Ħassejt illi l-logħba kienet ininfluwenti, vera li l-Bayern kellhom il ħafna fil-logħom il-logħba f'idejhom biss fl-ewwel taqsima għandu nisħam lajna l-gowl eh, ġejna viċin, tilef ċans Lautaro, għarra ta' mill-li jek nar il-ħattax brasa kidur. Eh, jo fil-kampjonat. Barella deher li ried, għoġobni ħafna Bellanova, jidher li t-tifel għandu volonta u ovvjament wieħed jittama li forsi naraw iżjed minnu anki f'ċertu logħbiet tal-kampjonat biex ikun jista' jġib naqra l-esperjenza għalkemm meta tqis li quddiemu hemm ċertu Denzel Dumfries se tkun naqra diffiċli biex eh, jilgħab. Fil-fehma tiegħi naħseb illum l-importanti hija illi ma rajniex injuries u ma rajniex karti sofor għajr dik ta' Gosens fl-ewwel taqsima, Gosens illi ħa ngħidu hekk seta' Kien ftit żejjed aħjar, imma ejja ma noqogħdux nippillaw u nagħfsu fuq logħba illi naħseb anki logħba tal-under one għat-tazza tal-kappillan kienet tiswa aktar minnha. L-unika disappunt huwa li il-bniedem li konna qed nistennew li jilgħab reġa' rkada mill-injury li kellu, qed nirreferi għal Lukaku, U issa qabel Jannar żgur mhux se narawh. Ovvjament minn issa ħa nieħu r-responsabbiltà kollha ta' dan il-kumment li jista' jiġi kontrija wkoll nawgura eliminazzjoni bikrija lill-Belġju fit-Tazza tad-Dinja. Again, tista' tiġi kontrija din. Mill-bqija ifhem, m'hemmx ħafna xi tgħid. Issa għandna ġimgħa kruċjali qabel il-waqfa, Juventus barra minn darna, Bologna f'San Siro u Atalanta f'Bergamo, tliet rebħiet. Huwa dak li għandna bżonn biex nibqgħu f'kuntatt mat-timijiet ta' fuq. Forsi nagħtu naqra wkoll ħarsa lejn il-logħbiet l-oħra li kellna llum. In-Napli tilfet ġewwa Liverpool imma xorta rebħu l-grupp. Għaldaqstant eh, vera li ġew konfronti diretti daqs imma Napoli għandha konfronti diretti aħjar mal Liverpool. Grupp B rebħuh il-Porto, illi fil-polza ta' nhar it-tnejn tista' tkun waħda minn dawk it-timijiet li qed nistennaw jew nisperaw li niġu magħhom. Grupp D finalment rebħu Antonio Conte bit-Tottenham. Naħseb dik kaf tkun lobu ta' 50-50. Jekk niġu magħhom u mbagħad it-timijiet l-oħra illi nistgħu nsibu ma' wiċċna eventwalment huma l-Manchester City, huma l-Paris Saint-Germain u huma iċ-Chelsea timijiet u r-Real Madrid timijiet li jekk nistgħu naħarbu tant l-aħjar, speċjalment is-City u l-Paris Saint-Germain. Jiena mill-bqija M'għandix iżjed xi nżid illum ħbieb tiegħi, kif għedtilkom video verament qasir għaliex ovvjament ma tantx hemm xi tgħid fuq logħba li kienet valida aktar li kienet li anki l-logħba tal-Under One għat-Tazza tal-Kapp Milan kienet valida iżjed minnha. Ovvjament xorta waħda dan il-video ser ikun disponibbli fuq YouTube għal min irid ukoll forsi jarah. ftit xedt f'dawn il-kummenti qosra, l-appuntament tagħna għal magħkom huwa għal għada fejn eh, għal ħabta tad-disa ser noħorġu programm speċjali mis-sensiela botta u risposta fejn fih għamilna intervista lil Paul Rini, ex-player ta' Leeds United li kien f'pajjiżna f'daw l-aħħar ġranet U grazzi wkoll għal Leeds United Supporters Club Malta, jien u Wayne Micallef għamilnilu intervista nhar is-Sibt li għadda imma fuq hekk għal għada fid-disgħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u sempre forza inter.